Tokkoon keessan tokkotti qishna hin godhin. Tokkoon keessan namni mu'uminaa tokko mu'umina hikko hin tuffatin ja'a Rabbiin. Namni ati tuffattu san sirra caaluutu mala ja'a. Akkasuma Rabbiin akki ja'u walaa nisaa'un min nisaa dubartiinis akka dubartii takka hin tuffanne dubartiinis ta Rabbitti amante eega taate akka dubartii takka hin tuffanne akka qishnaatti hin goone akkana ja rabbiin subhaanahu wa ta'aala maaliif jennaan yookaa'uu gartee waan rabbiin isii kanne ilaalte gariin dubartiitis bareedina rabbiin kannee faa ilaalte taan ta rifeensa hin qabne faa ta'uudhaan taan ta waan irraa irratti arkuudhaan qishnaa akka ittiin goone akka hin tuffanne ja namni isiin tuffattu san yookaa'uu ta hijaaba uffattu taati yookaa homaa irraa irra taa jechuu yookaa gartee nama amma baadiyyaa irraa magaalaa seene taa irra guddaan namni waan nama akkanaa tuffata jechuu Dubartiinis akka dubartii hin tuffanne namni ati tuffattu kuni sirra caaluutu malaa jedha. Duwa sukriyyaa jechuun maali? Amma yoo laalle dhiirtinis dhiira tuffachaa jirti. Kuni wallaala, kuni maali, kun akkana jedhanii namni wal tuffachuu jechuudha. Namni wal tuffachuu fi qishnaa walitti godhuu. Kuni dubbiin kuni namni gartee ati tuffattu kuni rabbi bira sadarkaa qaba. Guyyaa tokko ati bakka isaa san buuteeti inni bakka tee tana bu'aa jan jechu kun waan hafiinsi hin jirre. Walaa talmizuu anfusakum lubbuu teeysan tan himaa jechuun maqaa qoosaatiin illee wal yaamuu rabbii ni dhoorke jechu. Maqaan qoosaadhaa kuni namni tokko dur osoo isaa gartee ibaadaa hin qabne yookaan amantii quba hin qabne maqaa qoosaa ka qabaatu yoo taate maqaa saniin, maqaa inni hin feene saniin amantii keessatti nama kana yaamuun dhoorka jechuu. Kun akkam jechuudha? Maqaa tokko isa tuffachuudhaaf yookaan maqaa qoosaa tokkotti moggaasanii maqaa akkasiitiin nama yaamu jechuu. Namni maan tana namatti moggaasee maqumaanii wahuma ati dubbattu faadhaani dubbii teetirraa fudhataniiti wahuma saniin namatti moggaasan jechuu. Yoo gartee nama nama tuffatu taate addunyaa tana keessatti Qishnaa nama nama godhu taate ha garuutu bakka san buutu malee atiis du'uun kee hin jiru jechu sunnaa keessatti an abi hureera qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam tokkummaa jabeessuudhaaf akka islaamni wal hin qoonneef rasuulli rabbi akkana jedhan laa tahasadu waanyummaa walitti yaadina wal hin hassadinaa jedhan walaa tanaajashuu wal gogoomsuu yaadina walaa tabaagaduu wal hin jibbinaa

wal hin miidhu walaa yakdilu waliis hin xiqqeeysu walaa yaxqiruhu waliis hin tuffatu attaqwaa haa hunaa jee sala allahu alehi wasalam ergamaan rabbi akkana jee jechuu sodaan as jirtii jee namni rabbi sodaachuu jechuun qoma keeysa jirtii waa fuulli isaa bareedaa tahee waa fokkotaa tahuudhaa mitii kun uumaan uumaa rabbiiti jechuudha akkuma rasuul sala allahu alehi wasalam jaan inna allaha laa yanzuru

qoosaallee namatti akka hin goone dubbatanii duran duuba maal jee bihasbi imriin ilma namaatiif ni gaya jee rasuul sallallahu alaihi wasallam nama kanaaf mina sharri hamtuurraa badiirraa ilma namaatiif ni gaya an yaxqira akaah obboleeysa muslimaa tokko tuffachuun xiqqeeysuun isaaf ni gayaa jee kullu lmuslimi muslimni hundiruu muslima irratti haraami jan Dhiiga isaa gad naquun, qabeenya isaa nyaachuun, naamusa isaa balleessuun, maqaa namaa nama xureessuun jechuun. Akkana je jechuun. Duuba jechi Rasuulaa kun sallallahu alaihi wasallam hamtuurraa isaaf geha jechuun mo- namni hamtuurraa nama islaamaa tokko tuffachuun xiqqeessuun ni si geya- ni geyaafii jan. hamtuurraa jechuudha. Maaliif wanni kun waan guddoodha yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya. Wanni kun nama tuffachuun akka namni maan tana makiinaa takka hoggaa bitate qabeenya xiqqoo takka hoggaa argate nama dur beeku san tuffachuutti fufa jechuudha. Nama tuffachuu eegala kuni bakkuma dur jira hin jijjiiramne jechuun eegala ifii waan harkate san laala qabeenya addunyaa kana laala jechuudha. Kana laalee kanaan nama tuffachuu eegala. kana laalee waan akkanaa jala deema warra akkanaatu jira yaa subhaanallah duwwa nama tuffachuun kun ha diliin diliirraa hamtuurraa isaaf giyaajan nama tokko qoosuun nama tokko tuffachuun jechuudha nama tuffachuun hin barbaachisu maaliif bifa isaa laaltee nama kana tuffachuun gaarii miti miskiinummaa isaa laaltee nama tuffachuun gaarii miti

Isaaf halaal hin tahu jedhan. Har'a yoo qabeenya qabaatte, namni sun nama miskiina qabeenya hin qabne yoo taate, ati har'a nama san tuffachuun hin taatu. Wanni kun dhoorkaadha, dilii gurguddoodha qabdi jedhan. Aqwaala salafaatiif ulamaa'iin kana keessatti kana jedhan. Abdallaa bin Masuud akki jee guyyaa tokko rabbi irraa jaalatu law sakhirtu min kalbin yoon kanii saree tuffadhu taate je Bineensa, saree, gartee beeyladaa tana kaniin isii tuffadhu yoon taatee saree tana tuffadhe lakhashiitu an akuuna kalban saree ta'uudhaan sodaadha je tana sodaafin saree saree sanuun tuffannee je ilma namaa firraa dhiisi saree yoon tuffadhe saree san ta'uudhaan sodaadha je wa inni la akrahu ani duwwaniin jibba je gurbaa ta'u dubartii ta'u nama waa hundaarraa qullaa ta'u uggaan arke Dalagaa kan addunyaas hin dalaganne, ka akhiraas hin dalaganne. Garuu waan san arkuun kanuma natti ulfaatu, ammoo tuffachuun natti baay'ataa jee hin tuffadhu jechuun. Waqaala Ibraahim Nakha'iin akki jee, inni la ara shay akrah, waan takka arkee nin jibba jee. Famaa yamna'unii duwa, waan hin jibbu san wanni na dhoorku, ana takallama fiihi waan san keeysa dubbachuu irraa wanni na callisiisu,

re'ee takkarraa luuga jechuu harma achirraa luuga re'eerraa luuga jechuu arke fasakirtu minu yoon waan nama san arkee irraa tuffadhe kashiitu an akuuna misla akka isaa san ta'uudhaan sodaadhaa je innaa wanti waan nama ajaa'ibsiiftu silaayi akkas yoon arke akkas ta'uudhaan sodaadhaa yoo kaniin sanii arkee tuffadhu taate je

Isa hin hiraarsin, isa hin yaachisin jechu. Wain lam tamdahu yoo nama san faarsuu hin dandeenye falaa tadummuhu hin xiqqeessin hin maqaa isaan balleessin jechu. Zammii maqaa balleessuudha. Yoo faarsuu hin dandeenye maqaa isaa balleessuu irraa arraba kee qabaadhu jee jechu. Waa sadeen kana muslimni sirraa qabaa jee. Waqaala Qurxubiyyiin akki je'e, Man laqqaba akhaah, namni obboleeysa isaa tokko maqaa qoosaatiin, wallahi irraa bahi itti deebi'i ilaali. Man laqqaba akhaah, namni obboleeysa isaa tokkoon maqaa qoosaatiin yaame, aw sakhira minhu yookaa kan isa san tuffate, fahuwa faa min faasiq ka nama tuffatu san irra kuni faasiqa jedhameeti yaamamaa jedhan duuba nama tuffachuun tuni nama xiqqeeysuu wanni isii hin qabdu tokko al-sukhri anna sukhriyya nama tuffachuun qabeenya rabbi sii kanne laaltee bireedina rabbi sii kanneen sadarkaa rabbiin sii ol fuudhe kanaan nama laaltee tuffachuun wal-istiznaa- wal-istihzaa'a nama saniqishnaa godhuun taqxa'u rawaabit al-ijtimaa'iyya nama hariiroo wajji qabu hariiroo namaa murti jedhan Obbolummaadha murti, jaalala dhabamsiifti, rahmata wolii godhuudha dhabamsiifti jedhan. 2, Wanni isiin dalaydu, nama qoosuun, nama tuffachuun tuni xilaatummaadha uumti, wol jibbansa uumti, namni haasidummaadha fiddi, akka namni wol eeggatu gooti jedhan. 3, Irraa kafalachuudha fiddi jedhan. Nama san irraa hin kafaladha, yoon isarraa dalagu baadhe jechuudhaan kana nama eegalchiifti jan hamma dubbiin ajjeechaa nama geessifti jechuudha. Afuri qishnaa namatti godhuun nama moominaa tokko tuffachuun booda wanni sun si deebiti jan booda namnittiis akkasumas si tuffachuu eegalaa jan shani xiqqeenya harkata namni nama tuffatu ni xiqqaata gadi galoo namaa tahaa jan jaha namni qishnaa namatti godhu namni nama tuffatu lubbuu isaa dallansuu rabbiitii fi adaaba rabbiitiif ifsaaxilaa jan dallansuu rabbiitii fi adaaba rabbiitiif ifsaaxilaa jan namni nama tuffatu kan qishnaa namatti godhu torba namni nama tuffatu kan qishnaa nama godhu kan gartee bereedina isaa laalee nama kana kaan aboo ani anaa abalurra bereeda Ana abalu irra qabeenya qaba, ana abalu irra beekomsa qaba, ana akkana, ana akkana jee namni nama tuffatu kuni torbaffaan khayriin inni dalagu aakhiratti khayrii dhadhaba jan. Aakhiratti khayrii dhadhaba. Saddeeti nama gartee ati tuffattu kana qalbii isaa keessatti wanni isatti dhageemu ka hirriiba isa dhoorku

namaa namatti roorrisuudha. Xilaatum odwaanun alaa karaamaa kabajaa namaa irratti xilaatummaa fiduudhaan lubbuu isaa miidhuudhaan qalbii nama kanaa balleessuudhaan kuni firummaa fi obbolummaa waan jidduu namaa jiru dhabamsiifti jedhan. Rahmata walii godhuun ni dhabamti, namni wal jaalachuu ni dhabamti, Namni wal eeggachuudha eegala hamma gartee irraayin kafaladha je'u itti roorrisuun ajjeesuun ta'u qa waan adda addaatiin roorroo namni itti eegala jechuun. Al-akhlaaqul islaamiyya amalli gartee namni islaamaa amalli gaariin waan kanarraa fagaachuun isarraa barbaachisaadha. Qaala ibn Abbaas fi qawlii ta'ala

Wal kabiiraa jechuun itti kofluudha jan qishnaa itti godhuudhaan haala nama sani qishnaa gootuun. 2, Al-humaza wal lamz Iyyaan xaqqasuu haa ta'u, arrabaan haa ta'u, lamziidhaan ka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kanarraa dhoorkee jiru jechuudha. Qaala ibnu Taymiyyah Al-lamzu lamzii jechuun